Yoo atiefo yɛsan ma mo akwaaba ɛba the fabuloso nso ɛha deɛ sɛdeɛ mo nim no Kumasi Asante kɔtɔkɔ nsɛm nkoa na atwa gu wɔ afidie wei so mɛsrɛ wo sɛ woyɛ foforɔ na wo hwɛ yɛn a na wa press the subscribe button no ama yɛn wowie a menya hɔ notification bell no na wa san press so ama yɛn ɛno no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ release video biara pɛ you will be the first person to get notified ɛwɔ ah, wo phone no so or whatever device you are using no ɛnɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ ah, The year under review, the year twenty twenty it has not been easy, a very difficult and a hard year for um, sɛ almost everybody in the country. But yɛnhwɛ uh, Kumasi Asante Kɔtɔkɔ nsɛnsɛm bɛyɛ na esisi mu the year no under review, the year twenty twenty Kumasi Asante Kɔtɔkɔ yɛnhwɛ before Nana Yampɔnsa ne ne management era and after. Nana Nyapɔnsa baeɛ no so nsɛnsɛm yɛn hwɛ difference no yɛnya yaa yɛ our prof yɛ yɛn fa no ndi nkɔmɔ na yɛn biebie nsɛnsɛm na yɛn biebiem prof aa wei deɛ ɛyɛ asɛm paa yɛ pɛsɛ yɛ hwɛ yia no the year 2020 na ɛmu ɔden yɛ bɔ lega yɛn wie na yɛ twa so na yɛ asan bɛ bɔ foforɔ eti yɛn hwɛ na ne apɔnsa. Time a na ɔmmaeɛ no, na kɔtɔkɔte sɛn? Ɛna ɔbaeɛ no, kɔtɔkɔte sɛn? Saa asɛm no pɛ sɛ wokyerɛ mu ma me. Before Nana Yaa Aponsa and after Nana Yaa Aponsa. Nti asɛm bɛ na ɔbɛka afa ho. Well, menyi me kɔtɔkɔ a sɛ meyɛ kɔtɔkɔni no nsi nkyɛn na memfa asɛm wei sɛ meyɛ ordinary Ghanaian a mehuu kɔtɔkɔ. Okay. Before Nana Amponsa. Okay. And now Nana Amponsa, Nana Amponsa is in office. Okay. I'm say Oshe Kotoko, uh, year under review 2020. The whole world and I, I go through this pandemic, I hear corona. I may be kind Ghana Premier League. Now, I affected Kotoko year because serious. Now Kotoko nim sɛ ɔwɔ sponsors bi a ebetumi aboa no, but because of corona baeɛ nti, they wrote to Kotoko sɛ nya deɛ a wɔbɛtumi a continue assist Kotoko. Na wohwɛ yɛakɔ Africa anko yi ama yɛn sika a yɛde kɔɔyɛ ɛfan na yɛkɔfa sika. That time so players a Kotoko wɔ is over thirty players they are all on payroll nti ɛfa he na yɛkɔfa sika ɛde atua saa nkurɔfoɔ yi ka na management nso nsɛ nsɛm yɛ kyɛ sɛ nsɛm bebree na na ɛko tia kɔtɔkɔ at that time a na yɛpɛ obi ɛde kɔtɔkɔ ahyɛ ne nsa nti me deɛ mehwɛ deɛ na ɛkɔ so at that time a wote akyire a na wonyɛ kɔtɔkɔsɔ pɔɔta a ɛɛ wote akyire na wonyɛ kɔtɔkɔsɔ pɔɔta a deɛ ɔbɛka ne sɛ nneɛma nkɔ yie ma kɔtɔkɔ ba woyɛ kɔtɔkɔsɔ pɔɔta san sɛ ɔyɛ kɔtɔkɔsɔ pɔɔta nti no wobɛka sɛ w'ani aka sɛ ɛkɔ yie ɛnkɔ yie ɔsɛ wɔ ɛkɔ yie ba sɛ ɔte akyire na sɛ ɔnyɛ kɔtɔkɔsɔ pɔɔta deɛ ɔbɛka sɛ nneɛma nkɔ yie because kɔtɔkɔ na yɛ nim no no ɛyɛ club a ɛyɛ the image of ghana football sure. na ɔntumi ncompete wɔ africa ɛntumi yeah. nqualify to money zone ɛntumi ntɔ the best players ɛntumi ntɔ the, the best players in the market ɛma kɔtɔkɔkora ne The one man team a memfa no sɛ one man team koraa ɛkɔ player ho a na wɔ lusu. Because wei kɔ de manfa ntwam this guy uh, Victoria Adebayo na ɛmi ya paa sɛ ah sɛ kɛ kɔtɔkɔ first na nka ɔno a na bɛpɛ sɛ meekɔ kɔtɔkɔ na ka wa walk straight into our, our premises.

na kɔtɔkɔ akɔsan ne abɔ din ne ama wɔn big platform de markete wɔn ho de markete wɔn yɛnya hwee mfirim yɛnya hwee mfirim na yɛn supporters yɛnim nti yɛnim deɛ wɔm na yɛde ato egu so yɛ patronize yɛ patronize ne yɛde yɛ dede ɔho nti yɛyɛ saa nneɛma no nyinaa but wobɛkɔ mu no nneɛma nkɔ yie nneɛma nkɔ yie to the sense sɛ even koraa Yɛrekɔyi eh, EXCO members koraa akɔ GFA. We saw what happened. A ah, deɛ na ɔrekɔ fɔ kɔtɔkɔ no, ɛwɔ sɛ yɛ yɛ yɛ drɔpi no ɛde obi foforɔ kɔ. Ɔn oh, nsɛnsɛm bebree ɛna na ɛkɔ so a na ɛnyɛ healthy fɔ kɔtɔkɔ. But nyankopɔn a onim deɛ ɔyɛ biribiara no, wonam kwan bɔne nso a the assurance you have ne sɛ w'anim no wokɔsi kwan papa so ɛna yɛatoto mu kakra nkakra nkakra nkakra nkakra aha yi a na yɛtena ɛna discuss about na ne ampɔnsa sɛ yɛde bɛma no yɛmfa ma no na ɔsɛ kufu ɔbaa ɛna saa nneɛma no nyinaa aha yi a na yɛtenaeɛ nti nnɛ a yɛde afe no kɔ na wieɛ na yɛsan bɛtena ha na yɛ discuss tɔrɔ la baakɔtɔkɔ no i'm very happy and i think sɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ adeɛ a nneɛma akɔ yie ama kɔtɔkɔ nneɛma akɔ yie even though yɛn nsate yie ne yie but ɛ ayɛn de yie ama yɛn. nti sɛ nka woyɛ neutral person na wofolo wopɛ ghana football a from outside no what will you see how will you see kɔtɔkɔ sɛ nneɛma akɔ yie ama wɔn ana. oh yeah meyɛ neutral person a me deɛ sɛdeɛ me mehu football fa no mehu football sɛ ɛnɛ football yɛ business ɛnyɛ on the field ne nko ara performance ɛna yɛhwɛ. na how you market the club how you brand the club yɛwɔ club bi wɔ central region wei dɛ mɛsrɛ ma bɔ ɔmo din cheetah fc. wow saa nkɔfoɔ no metu kyɛ ma ɔmo cheetah fc wohwɛ branding no cheetahfoɔ ɛyɛ a ɛnyɛ easy Awurade Nyankopɔn, kɔtɔkɔ ntumi ntumi ne wɔn nnyina. Deɛ ntumi ne wɔn nnyina. Ɛno deɛ nokorɛ. Cheetah FC. Cheetah FC. Bisa wɔn sɛ wɔn fans wɔ yi. Wɔn support wɔn supporting base no ɛwɔ he. Nti adi nti na the owners of that club are investing trying to brand the club wɔn ni premiership o wɔn ni division one o jade ɛdɛ na wɔahu that is the way football is going wokɔ internet so a ɛnɛ hɔ na obiara wɔ but sometimes past wopɛ bi a baako tɔkɔ koraa wonya on internet. Hmm. nti yɛnhwɛ before corona no league na na yɛbɔ no kɔtɔkɔ position ɛne sisi a league na yɛbɔ kɔtɔkɔ position no deɛ ɛhe na yɛ improve wei no yɛ improve ana. well before corona wobɛka sɛ na kɔtɔkɔ yɛ ade. as a league no ɔmo kan sɛ no i think we were at which position was it fifth. na yɛ na yɛ wɔ fifth position but na yɛ wɔ even outstanding match. Yeah. nti wobɛka sɛ na kɔtɔkɔ yɛ ade the reason being ne sɛ na team na ɛwɔ hɔ no atena ase akyɛ. na players na ɛwɔ hɔ no nim wɔn ho but this time round no new players aba on board there are technical issues when it comes to bench the coaching staff nti nneɛma yɛ new ɛnte sɛ team a na wakɔ africa aba a na players no experience wɔn akɔnya wɔn de bɔ league na because of anas issues ana aba wɔ ghana league ma yɛntumi nya league mu for so many years na afei league astarte the enthusiasm to play eh, from all the players no it was there nti na nkurɔfo ni wɔn ho sɛ kɔtɔkɔ anaasɛ kɔtɔkɔ players na ankasa pɛ sɛ wɔyɛ biribi ɛna corona boom ɛbaeɛ now yɛaba yɛbaeɛ no new players aba new management aba nneɛma a yɛhu from management side no ɛfɛ ɛdɛ ɛnika ɛma supporters nya awerɛhyɛmu sɛ nneɛma ɛbɛkɔ yie the expectations are on high nti sɛ wohwɛ deɛ yɛhu from management side nneɛma development ɛfiri hɔ ba na yɛsi yɛde na yɛde expect playing body ne deɛ a Wo ne ɔbɛka sɛ kɔtɔkɔ atɔ nsuom. yes, ɔbɛka sɛ kɔtɔkɔ atɔ nsuom because the management ne yɛ currently no, ɛnyɛ no na playing body ne yɛ ama yɛn sisi a. Nti bɛka sɛ kɔtɔkɔ atɔ nsuom. Ɛnyɛ performance ayɛ sɛ ehu wɔ from players ne hɔ koraa ni. No. No, not at all. Because sɛ wo management etimi gada How many months ni? About four, four, no, less than four months. Onya hundred days kura office. Onya hundred days, yeah, less than four months. Na watumi anya sika nti sei. Na playing body na ebe ma fans na ni agye no. Aka aka results ne pe o. Aka results ne pe. Nti na make no. Na man ko ka ko ye ko ye nya na na pon. Na no nti nso na man ko be nya kwan di CEO atema na se on be ka se tia management. but wɔn awura fi sɛ ɛnyɛ management ɛna ɛyɛ training ɛde players ɛyɛ training. wohwɛ wohwɛ before na yɛn pɔsam ɛyɛ run out sponsorship na yɛ deɛ ɛhe deɛ yɛ goil. na yɛ wɔ goil na yɛ wɔ mtn na yɛ wɔ. na yɛ wɔ insurance company wei eh, hollard hollard. na yɛ wɔ i think fidelity. fidelity. yeah na fidelity wɔ hɔ. na yɛwɔ eh, asamogyan nsuo no nsu paradise paradise nso wɔ hɔ nti yɛde toto sisi a scholarship a yɛwɔ yɛnya no ho a oh dabi na ɛsɛ currently ghana team bɛn team bɛn na obetumi ne no ho atete kɔtɔkɔ when it comes to scholarship na ɔde yɛhwɛ sisi a no ɔn sɛ ne sɛ yɛsɛ adawa bi wɔ hɔ nya mmae nya mmae ba nti yɛmfa nto nkyɛn Na yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ hɔ sisi a no, MTN ɛne Hisense, deɛ na ɛyɛ better? Me I will go for Hisense. Hisense. I will go for Hisense. Ɛna insurance no, Holland ne Star Life. I will go for Star Life. Star Life. Yes. Nsuo okay nsuo deɛ nsuo fam nyamfa bi maa. Nyamfa nsuo bi ama yɛ. But other ones no, wohwɛ a nti tẹ sẹ ne nyinaa yɛ improvement of the old one. improvement upon the ɔmo bɛ to yɛ biribi a because ɔba yɛ no kan sɛ. ɛɛ ne ne ne ne era no ɔmma kwan mma ɛne institution ɛnteki kɔtɔkɔ for granted ɔmma obi a mbuli kɔtɔkɔ nti deɛ ɔyɛ biara yɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɛboro deɛ ɔbɛto yɛ so sɛ ɔde ase nti ne ne deals a wasan even the partnership with Vio, Instat, Instat yeah. uh, Oko, this pharmaceutical, this pharmaceutical company, uh, our sponsorship uh, partnership with Iria yɛhwɛ the former uh, dealer we had with strike a. ɛnni kò ɛnyɛ it's not with strike sani kò ɛdɛ wɔn kò ara ɔkyerɛkyerɛ mu wɔ ha. club consult. club consult. dealer yɛ had with them sɛ player jersey baako yɛ tɔn a kɔtɔkɔ wɔn mu one cd. insult. na na obi bisa na yɛ mpɔnsa sɛ nti ɛɛ eh, eh, area no ɛɛ eh, den ne nim sɛ chips a ɛtɔn a ɔmɔ yɛ one cd yɛ iwe nso den na yɛ bi nya. my goodness. asɛm a wɔaka ɔn saa nkurɔfoɔ yi ɔho deɛ nti a adeɛ no agenda no de bi a yɛyɛ ni no obi yɛ agenda ɛbɛyɛ yie because of these people asɛm a wɔaka ka ka se wɔasa bɛbisa asɛm no. yɛn mmisa sɛ club dodoɔ sɛn na ɛwɔ Ghana ha a wɔn anya kit sponsor ɛna ebi ne hɔ ɛna ebi ne hɔ a sika ka ho. Cheetah fo yɛ ka wɔn, mehu sɛ wɔn ne Adidas wɔ deal but uh, menim details no mu. Wɔn de Adidas official. Sɛ wɔn kɔtɔ, sɛ wɔn nkɔtɔ, nobody knows. Kɔtɔkɔ, yɛn kɔtɔ e, e, area no. A partnership deal that comes with money, they pay us money. Nanu yɛ kɔɔ Mauritania, Seek. How many nations na na efolo kotoko? Forty. Forty nations. Nneɛma nkɔ yie ma kotoko mpo on the field. Ɛno no. Forty nations. Previously na ti sɛn. Kumasi sports ɛdɛm kura yɛn ntumi nfɛlo hɔ ma ne nyɛ ma. Tɔɔ de aseɛ. Nti sɛ ɛnyɛ covid ɛna. Nana Yampɔnsa management nneɛma wɔn reyɛ ɛna fans nya kwan kɔ stadium a oh ɛna nka players bebree wɔn ti mɔ bɔ o because pressure nka bɛba mɔ ka fans bɛkɔ stadium. sɛ yɛhwɛ player yɛhwɛ player uh, wages ɛnso akɔsi sɛ ɔna yɛ afɔnsa baeɛ no before sɛnɛ na ɛteɛ ɛna ɔbaeɛ nso si a sɛnɛ ɛteɛ ɔsɛ ndra ɔka adomako deɛ no ɔsɛ ɔgye two thousand. baasɛ yɛn nkurɔfoɔ yi a ɛwɔ kumasi. Eh, eh, maame mbɔ wɔn din koraa wɔn sɛ six thousand. wɔn sɛ wɔgye six thousand. six thousand. ɔhun na yɛn na mi bisa wɔn sɛ sɛ wɔn twa ntorɔ saa wie a wɔn kɔ asɔre ana anaa wɔn kɔ mosque ɛna wɔn ma kɔ bɔ fam ɛdɛ na wɔn pɛ dabi nipa na aka kyerɛ sɛ in hundred days me bie biribiara a ma yɛ mu ato hɔ nkyɛn de n tira wudi n'anim akutwa ntorɔ na wɔn anim abɛgu ase because ɔba bɛbie deɛ ɔyɛ bie mu akyerɛ nipa. Is it sɛ ɛyɛ nkurɔfoɔ bi de kɔtɔkɔ yɛ personal business? ɛnyɛ ɛde yɛ a. nti nana ampɔnsa ne ne management no aba no a wɔde corporate governance ɛyɛ adwuma no ɛha wɔn business no anaa sɛ wɔn sikasɛm yɛn ghana football yɛsɛ yɛ yɛsua aborɔfo no but yɛaka akyire bebree because even the journalists who supposed to put the clubs on their toes to do the right thing no wɔn agyae ɛna ayɛ personal vendetta yɛn yɛte ha yɛnim how much rashford ɔgye ɔgye ɛmɛyɛ issue ɛnyɛ issue yɛnim how much obamian ɔgye a week ɛnyɛ issue but ghanaian players ɛbɔ local league look at ozil scar ɔgye ɔgye ɔnya bi mu ɔmo bɔ Ɛnyɛ issue but we have senior journalists on radio who are Arsenal supporters. They don't talk about this. They don't talk about this. When I question GFA say I didn't know Ghanaian players yɛn hu wɔn salary wɔn gye a month. Sometimes even wɔn wɔn wɔn bonuses after winning games kura yɛn ti. Nti sɛ woso wo discuss about Ghanaian player ɛyɛ na ɛɛdin. Agye sɛ bi a wowɔ insider bi wɔ a club bi anaa player bi na ɔbɛka kyerɛ sɛ mɛmmɔ me din o na wamma o sɛ bia meyɛ ma me sei ba mɛmmɔ me din yɛwini match asei na ɛde ma yɛn menim players bi a yɛ revel wɔn mu wɔ yɛn league yi mu the past league yi a ebi gye 400 series 400 series 400 Ghana ɛna meka kyerɛ wo ɛna meka kyerɛ wo there was one player on tv live tv me pɛ sɛ mebɔ tv ne din ba deɛ meka nkurɔfoɔ brɛ hwɛɛ no wobɛhu nnipa a meka ne ho asɛm player nankasa no mu tɔn ɔnyɛ sɛ presenter bi na ɛka ɔse after match no ɔkɔbɔ besia wɔ yogurt seller hɔ oh yes but ɔbɔ one of the biggest club in ghana yɛanomfoɔ yi anaa Ɔwɔ ne tua. Ɔwɔ ne tua. So ho. But ee Kumasi Asante Kɔtɔkɔ na I know no. Menim sɛ players bebree a bɛbɔ Kɔtɔkɔ kɔ a wɔn kɔ a wɔn testify ka sɛ wɔn bɔɔ Kɔtɔkɔ na metumi yɛ adwapadeɛ. Ɔwɔ ne wɔn ka na wɔn. Nti Kɔtɔkɔ ɛnyɛ koraa no. Kɔtɔkɔ ɛyɛ kyɛn clubs na aka no anaasɛ bebree. And na yɛn apɔnsan baa yɛ n'ani amɛ amɛgye deɛ. ɔbɛto yɛ ho because ɔkan yɛ sɛ sɛdeɛ na ɔwɔ abɔnten na ɔhu tim no ɔbaeɛ owura mu no ɛnyɛ saa na ɛteɛ nti onya different perception mmerɛ owura mu okay. nti na ɛwɔ sɛ ɔpagya ne mu so na ɔyɛ adwuma no ma no bɛfiti kɔtɔkɔ sɛ this is kɔtɔkɔ okay well Aah yɛmbɔ blue diamond hotel so aah yɛda ɔmo ase papaapa blue diamond hotel ɔmo na aboa yɛn ma yɛde ndɛ dwumadie na ɛbrɛ mo madi nka aka akyerɛ mo dada woba akra a na wopɛ baabi de woti ato a bra taifa ba na wosɛ wopɛ blue diamond hotel bebi deɛ wopɛ biara wobɛnya wɔ hɔ bebi a wopɛ de woti ato bebi a wobɛdidi bebi a wobɛtumi arelax deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ biara blue diamond hotel ɛbɛboa ma wɔn nsa aka ɔmo na asɔ yɛ ase ma yɛde yɛn dwumadie ɛde brɛ wo Ah, prɔf, yɛ ma mbisa wo asɛm wei. Ebinom ka sɛ Nana Afonsa ɔmmaeɛ no, na Dɔkta Kwame Kyei, board chairman, ne popularity no wɔ soro. Ah, kyerɛ sɛ ne din wɔ soro, biribiara na yɛfrɛ no. Onyaa baeɛ no, akate nti ama ɛde nsɛm nketenkete bi ba. Asɛm wei yɛ asɛm paa o. Ɛde asɛm ba sɛ adeɛ nti na ɔbaeɛ, wabɛgye biribi atare n'ani ase, wo nkoa woyɛ hwan, baakofoɔ wopɛ sɛ ɔyɛ biribiara, afei deɛ wobaeɛ no, wabɛpia oyi ato nkyɛn na wɔn kwan wode w'anim akɔ so saa saa saa so na asɛm na ɔka fa ho. ɔwɔ mo kasa na ɔmo nnim deɛ ɔmo ka ɔn sɛ ɔka no mesere sɛ ɛɛ woyɛ student na wokɔ sukuu bi mu na wura sukuu no mu a ne headmaster wɔ asɛm dabi sɛ wo class teacher na ne wɔ asɛm wobɛsua wadeɛ na wakɔ nti sɛ wɔne gye science wɔ na sɛ science teacher yɛ very good na ɔma wopɛ ase a wobɔ headmaster din oh da ne da ɔmo yɛ nya ɔmo nya deɛ ɔmo even though headmaster na ɔhwɛ school no so headmaster na ɔhwɛ school no so no ɛyɛ teacher ni na ɔmo aho paase yɛ no ɔna ɛbɔ ne din ɔna ɔde asedama no nyɛ headmaster ɔmo nya deɛ ɔmo ka na ɔmo nim deɛ ɔmo ka baase baase so dɔkta kwame kye ni aso dɔkta kwame kye i'm sorry to say this doctor kɔtɔkɔtɔ pɔtɛ bia pɛ n'asɛm but the question i'm asking is That the team belongs to Dr. Kwame Kyei. No. Otumfoɔ nka sɛn? Otumfoɔ ɔnka sɛn? Yɛka sɛ management a anaa the difference between board and management no saa nkurɔfoɔ no ɔmo nte ase ana? Who does the day to day administration of the club? Is it the board or the management? The management. Nti sɛ ɔmo ɛnni nteaseɛ wɔ saa wei no mu a wɔn nkɔ wɔn nsa nkɔ back to school ɛnna free senior high school wɔ hɔ wɔn kɔ a obi anyɛ wɔn sika na wɔn nkɔ sua saa adeɛ no. wei deɛ wɔn kare sɔm kyɛ sɛ bɔ chairman no mu na asɛ onwinwin wɔ ne mu. bɔ ɛnyɛ ɛnyɛ no korɛ ɛyɛ wɔn ankasa ɛpɛ sɛsi na wɔn yɛ sɛ bɔ chairman nwinwin wɔn abɔnten na wɔn bɛkasa wɔwɔ mediums bebree wɔwɔ avenue bebree obetumi de akasa bɔ chairman wɔ radio station wɔ tv station ɔpɛ sɛ ɔkasa a yɛbɛte. wobɛtumi koraa frɛ kɔtɔkɔ express ɛyɛ eh, ɛyɛ eh, ɛyɛ eh, ɛyɛ kɔtɔkɔdea ama wɔn interview no na waka deɛ nana yankɔnsan yɛ a ɔmpɛ sɛ wɔbɛ a wɔbɛka no ahyɛ dr kwame kye dɛn na ɔpɛ bio ɔnkampo he's not a football person ɛdɛn na dr kwame kye ɔpɛ ebio a nti yɛ yɛsi aka no ahyɛ wɔn na bɛtumi aka dr kwame kye ahyɛ woka no ahyɛ for what o kan ahyɛ for what nana yampɔnsa is the ceo of the club who answer to every day to day activity in kɔtɔkɔ now nti saa nkurɔfoɔ no wɔn pɛ wɔn mpɛ o de saa three years yɛ ɛde ama no no agye sɛ ɛpam no twɛne ɛde ɔbɛtwa wie nti na wɔn ayere wɔn ho nso ɛyɛ agenda no deɛ wɔn nsɛte na agenda na wɔn nsɛte bɛhwan nana yampɔnsa. yɛmpam no ɔbɛyɛ n'adwuma ama kɔtɔkɔ ɛfa ne ntoma pɛ afira na ɔbɛkɔ so agu wɔn anim ase saa wɔn ntwa mmea nkɔ sudan mmra yɛkɔ sudan na sɛ yɛn mpo kura kɔtɔkɔ firi mu a that doesn't mean sɛ kɔtɔ this is not the first time kɔtɔkɔ akɔ champions league a ankɔ yie ama. omi tie si o ne nsɛm ɔka mi ni gye paa ni hopes na yɛ still high. sɔɔri ase this is not the first time a club bi akɔ. Nanko Manchester nya nine points ɔda hɔ ara ma ndɛ ɔkɔ Europa. Ɔkɔ Europa. Fi nsi yɛ yɛn saki management yɛn nyɛ Edward Edward Woodward yɛn nyɛ no. Ɛni nti ɔmo nya saa nneɛma na ɔmo yɛ no na ɔmo inform ɔmo viewers ɔmo educate ɔmo viewers sɛ ɛyɛ biribi na ɔmo nnim a ɔmo nkɔ sua deɛ na nyɛ sɛ na journalism na ɛteɛ ɛnyɛ personal business na ɛbɛtena radio so anaa tv so ɛyɛ. okay okay nti yɛnhwɛ uh, ah, about adako gyaakye project na ɛkɔ so wɔ hɔ no nsɛ na yɛpɔn sɛ ɔkan na mpa ɔde ose ayɛ ɔyɔ ɔkɔ hɔ atum sɛ nice project paa na ɛkɔ so wɔ hɔ no amanfo pɛ sɛ ɔmo yɛ ano nsɛ ɔmo yɛ agenda tia saa project no ma ɛna yɛn fi wɔ mo ɔmo nka deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɛ biara project na mpa ɛkɔ n'anim. Me deɛ ɛ eh, Nana Abɔnsa, metu kyɛ ma wo. Na ɛkyɛ a metu ama wo no ne sɛ, Kumasi Asante Kɔtɔkɔ, ɛnya 80 plus years. 85. 80 plus years. Memfa 5 ne nka ho. Because ɔno nso wɔ 5 no mu. okay, okay, okay, okay, okay. Nana, Saa years wei nyinaa na kɔkɛkɔ play akɔ training a na onya baabi nkɔdwen so. Ɛyà baabi ne nimguase sɛ mu. Enti nana, nyame nhyira wo sɛ wapopa saa nimguase wei afiri hɔ ama yɛn. Yɛmfa da koro na kyekyere Rome. Ɛyɛ da biara nkakra nkakra nkakra nkakra ɛna Rome bɛyɛ Rome. Nti deɛ wastarti ɛwɔ adako gyaakye no ɛkyerɛ me me a meyɛ kɔtɔkɔ supporter sɛ wo three years nkɔ na wieɛ no adako gyaakye ɛhɔ bɛyɛ tɔre site sure nti ntie de obi aka na kɔ so yɛ adwuma pam akɔtɔkɔ sɛ ɛdan ɛdan kora ɛwɔ kokora ɛbɔ dan bo ahyɛ ase ɛyɛ den ɛnyɛ nnɛ na ɛstate yɛ ɛno mpo time otumfo release asase no yɛ otumfo de late otumfo na na opoku ware release asase no na amanfoɔ hyɛ ase sɛ wɔn retɔ plot wɔ hɔ na ɔde maa yɛn a yɛanyɛ na nkurɔfoɔ hyɛ ase sɛ wɔn wia kɔtɔkɔ plot no. But at this the time. Dr. Keke Sapon ɛbɛ start a project wɔ Iron Rods kɔɔ de kɔgu akora nkurɔfoɔ wia yɛ. Ɔho na nnɛ yɛnyɛ obi a ɔba a ogyina ne nan so gidigidigidigidi within three months meyɛ wei ama mo ama plot no afele at home. sɛdeɛ wɔn tu kwan kɔ aburukyire anaa countries bi a wɔn nya facilities ɛde yɛ training wɔn asom dwi wɔn no mepɛ sɛ wɔn nya saa nneɛma no bi wɔ ha ɛma kɔtɔkɔ nti kɔtɔkɔ paa yɛ deɛ nsa si abu sɛ kɔtɔkɔ kɔtɔkɔ ne ekoduru kumasi a yɛ property ne wɔn. stadium yi nso nyɛ yɛ dea. stadium yi nyɛ yɛ dea. nti deɛ mpaa na yɛ. tɔde ne ho kwada so office yi a. kɔmputa kura esi hɔ koraa ɛnyɛ papa yi. pentium ahe ahe. ɛna wɔn mma yɛ kwan ɛma yɛn nkyɛngye nneɛma wɔ kɔtɔkɔ adɛn oh daabi yɛsrɛ mo agendafoɔ mo agenda no dɛ mo ntwɛn wae sɛ mo nte asɛm sɛ supreme court hɔ mo nkɔ na deɛ mo yɛ no deɛ ɛmmoa mo because kɔtɔkɔ nyɛ n'adwene sɛ yɛbɛtie We should exercise patience because like I said, Rome was not built within a day. Na twi kasa yɛ se nsuo koko na yɛ hina ma. Nti sɛ kɔtɔkɔ bɛfa ne ntoma pa afira a, ntoma no pa gu yɛ no 85 years ni. ɔmfa one year mfa ntoma no mfira ɔmfa one month mfa ntoma no mfira it take some time it will take some time nti yɛn nom aduru anwo na yɛn ho ntɔ yɛn na yɛyare deɛ mɛ expect firi na na yɛ mpɔnsa no ne management hɔ sɛ wɔn bɛgyina wɔn nan so na wɔn nhwɛ nsuo no nkyɛnkyɛn sɛdeɛ ɛretan meka ɛretan atɛmdidie ɛne nsɛm a nkurɔfoɔ ka to wɔn ho so wɔn nhwɛ ma ne mu wɔn abom na wɔn nya nsuo na wɔn pɛ sɛ wɔn mma ɔmma social media wɔn tie fm. na deɛ me dɛ nnura a ɔka yɛ ne sɛ ɔno sɛ yɛ atɛm didie na wɔn bɛ di na atɛm ama na ayɛ kɔtɔkɔ yɛ yie die a ɛna wɔn ni no wɔn ni na atɛm na ɔbɛyɛ kɔtɔkɔ yie nti mi wɔ ni da so deɛ me expect ne sɛ mehu kumasa sante kɔtɔkɔ sɛ ɔrɔ ho so des with the likes of zamalek ali ɛhɔ na yɛ level da ɛhɔ na me level yɛ level wɔ. Ghana League yɛ afa kyɛn club biara wɔ Ghana. Nti yɛamfa Ghana League a, ɛnyɛ nwanwa. Ɛna yɛn motivation nso nyɛ FA Cup. Yɛn motivation nyɛ FA Cup, ɛnyɛ top four. Nti sɛ yɛamfa Ghana League a, ɛnyɛ nwanwa. Nti na Nana, wɔgye trophy kɔkyɛ Nana biara na sɛ. Wɔse mepɛ. Ɛnyɛ wei na ɔpɛ. Champions League. Ɛno na ɔpɛ. Ɛno na ɔpɛ. Ɛna no Nana Amponsah nso ma yɛ assurance sɛ ɛbɛyɛ ne nika na ɛbɛyɛ ne dɛ sɛ wɔlidi kɔtɔkɔ ɛkɔbɔ club championship. That is, wɔyusu Africa. Dɛm ntsi the rest of the world after winning the champions league in Africa you have to go and participate in club competition the world club uh, uh, league no na kɔtɔkɔ kɔ na he is the CEO can you imagine what will happen to Asante Kɔtɔkɔ fans because nneɛma nkɔ yie sisi a koraa no hwɛ de wi a ɔwɔ branded team no na sɛ kɔtɔkɔ tumi win champions league a. na yɛkɔ world club competitions. ɛndeɛ nka nyɛ yi dze wɔn anyi wɔ mu. manchester kora bɛyɛ bɛhyɛ no. na pj mo dze ne resignation asɛm bɛ na ɔka fa ho. o ɛ ɛnura. mi asɛm a o yɛ disappointed kakra rɛ. mi ma nyɛ disappointed ma nyɛ disappointed because ne reasons ɔmo ayɛ ne sɛ ɛyɛ personal personal and professional reasons nti ma nyɛ disappointed. Deɛ nti a manyɛ disappointed ne sɛ, adwuma wohyɛ ase a, nyɛ wɔn a na wɔbɛhyɛ adwuma ase nyinaa na na wɔwie. Obi wɔ hɔ a ne mandate ɛyɛ sɛ ɔso kwan mu na ɔsan. Sɛ biribi a mfiri hɔ a biribi mmɛhyɛ anan mu. Ɛno nti PJ san na wasan no anaa waresan no, menyɛ disappointed. Yeah. In a way bi a na ne yie mu koraa ma akɔtɔkɔ. Okay. Because Ɔ obenyaa atamfo koraa wɔ media no mu. Ɔno ara ne nkurɔfoɔ bi starte sɛ wɔn gage no. Nti na wɔgyaa te hɔ. Mobɛnya no ayɛ no bio. Nya no nyɛ no bio. But in a way so ayɛ so ade sakɔ ɛsɛ nyɛ abɔnsan o. But me me tie CEO CEO se every time na nhyɛ da ne nya any communication bia. Ɔbɛdi sa na ne ampɔnsa because na ne ampɔnsa na ɛde ne baa kɔtɔkɔ. so ɔte aseɛ and ɔno kyerɛ sɛ after ɔ ɔ interact with other members no ɛyɛ management members no sɛ ebi a ɔne mo di nkɔmɔ bi kyerɛ the reason ti no ɔmo bi asɛ no nti he is the only one who know the reason why a ogyaeɛ nti na ne ampɔnsa bɛyɛ disappointed a na efiri ebi a trust a onyaa wɔ ne mu sɛ. me ne wo kɔ akɔyɛ adeɛ wei wapene so na afei yɛduru kwan mu no yɛanu baabi a wasan ɛhɔ na ebi ɔbɛyɛ disappointed but as human no he knows sɛ in life no biribi atumi si owuo kora atumi ba na wo plans nyinaa aka sɛ ɔde aseɛ nti let's look ahead and think about the future sɛ ɛno ɛna ɛyɛ ultimate Na deɛ ɔbɛsan wɔ kwan mu deɛ, kɔtɔkɔ no, ɛyɛ adwuma a ɛho nnipa dɔɔso. Bebree wɔ hɔ a ɛbɛtumi aba bɛyɛ adwuma no. Sa, sa, eh. sa. Yo, uh, atiefoɔ, yɛde ɛnɛ dwumadie no bɛsi ase The Year Under Review 2020 nsɛnsɛm a ɛsisiiɛ no na yɛabɔ no tɔfa ama mo no se ɛwɔ hɔ. Yɛmfa ɛnɛ dwumadie no nsi ase yi, ɛnɛ, uh, eh, year wei deɛ, wɔn a wɔaboa yɛ paa yɛ me cameraman, my one and only reliable cameraman, Abu, A ne Simon ne Ben the editor wɔn nyinaa wɔn aboae paa na dwumadie wei atumi akɔ so. Yɛn mfa nsi ya sei na yɛbɛ will meet you in 2021 yɛn bɛ hwɛ no na Kumasi Asante Kotoko afa ne tuma pɛ afira a nneɛma a yɛpɛ sɛ yɛyɛ no yɛbɛ hu bigger things. Yɛn mfa nsi ya sei na a wo yɛ new one na wo hwɛ a na wa subscribe amɛn new video bɛ bɛ release bia wɔn nsa bɛ ka wɔ hɔ. For Porcupines by Porcupines.